Nō reira, tēnā koutou e te whānau whānui, a huri nō tō tātou nei maunga mihi atu ki a koutou katoa, ki a rātou mā kua wehe atu ki te pō, haere, haere, haere atu rā. Ā, heoi anō rā, kei te kōrero atu au ki a, ā, ki a Katrina Taylor, ā, he uri nō Kane'i, ā, mā uti uti, Marae, nō reira, ko te kaupapa, ko te hoki wairua mai. Nō reira, mihi atu ki a koe, Katrina, tukua mai, tukua mai tō mihi mēnā pirangi koe.
Nō, tēnā o ki koe te waeine, oti noa ki koutou e whakarongo mai ana, He uri tēnei o Kāniiumutai o Kaūnuāwai a Raukūkū Oki ki te tā o Māmā, ā, engari tēti atu waewae nō roto mai a Te Atiawa nui tonu, ā, Tokomaru waka o Taraua Apu, Manga Emiemi marae. Nā reira, ā, he mokopuna au o te maunga, ā, tēnei au e tū whakaiti nei, ā, ki te kōrero e pā ana ki tēnei kaupapa ka tū i ngā rangi i tū mai nei ki runga i a Kāne Umutai Apu. Nō reira, tēnei te mihi atu ki a tātou. Tēnā koe, Katrina, me ō, me āu whakapapa kei runga i a koe. Heoi, nau mai, nau piki mai, nau kake mai. Heoi anō rā, ka tiro atu tātou ki te kaupapa ko te hoki wairua mai. Tēnā, whakamārama mai te kaupapa. Mm, oh, e kaupapa nui, Auntie. Nā kaupapa whakaaraara, kaupapa tikanga, e kaupapa kia oki wairua mai ngā mātua tūpuna ki runga i te marae o Kāne i Māwetiweti, ki roto anō i te ware nui o te toro kiki o te rua o te moko. E moio tia ana whānuitia te roe, i tūwera ia tō mātou ware ou, ā, i te tau 2021, ā, engari, ā, nā runga i ngā, ngā āhuatanga o te wā, ā, kāre tonu ngā tūpuna, ngā whakaahua o ngā tūpuna i oki mai ki roto i te wāre. Ā, nā wai rā, nā wai rā, kai te rite ināianei, kai te rite ngā uri o te apu, o te marae, kia whakahokia mai ngā whakaahua, kia oki wairua mai kia oki mai te mauri ki roto i tō tātou wāre tūpuna. Uh, nā reira, koina ko te, te kaupapa nui, uh, te kaupapa kei te aroaro, roa mm. te wā, neke atu i te 200 mātou e wānanga ana mm, uh, ki tēnei kaupapa ira ira. Uh, anō nei ka oki ngā whakaaro i te tau i tūwera i a te ware, i roto tonu i ngā wā rāui mō te Covid, mō te kōiore, nā runga i ērā take, kāri i oki mai ngā whakaahua i tērā wā tonu. Nā mm. reira, mm. kei te rite ināianei, uh, kua roa te wānanga me te wakariterite i te marae, mm. I a mātou ngā uri, kia kuʻu mai, ā, kia oki mai ngā tūpuna ki te ware. Anō nei, ā, kāre ko ngā tūpuna anake, engari rātou oki, ā, ngā mate o te wā me kī, kua oki atu ki te ao wairua i ngā marama, i ngā wiki mm. i ngā tau kua ipa atu. Nā reira, mm. tēnā uh, e rua ngā, ngā tai, ko te tai tauito, uh, ko te tai tata oki. Uh, ngā mate katoa o Kāni'i, Umutai, uh, kei te waka okia mai te wikine nei.
Nō reira kei te menemene mai ngā mātua tūpuna kia oki rā ki te whare, kia ki runga i ngā pātū o te whare. Nō reira, mihi atu ki a koutou. Nō reira, nō reira, ka tiro atu tāua ki ngā tono, he aha te tono ka tono atu koe ki ngā uri o Kanihi, ki ngā whānau o Kanihi? Mm.
Oh, uh, kua tonoa, kua tukuna ngā pānui. Uh, I te mea anō, Aunty, uh, e ara tēnei i te kaupapa kotahi, engari mm. e timata ia i ngā wānanga, i ngā marama kua ipa atu, kua wānanga ia mātou ngā uri o te, o te pā, ki te wetewete i ngā kōrero mo tēnei mea te mate. Mo te tangi anga e a te kawemate a nga tikanga o mātau ki roto i to mātau ware, a, ma reira rite ai mo tenei kaupapa kai te tu. Na reira mo nga marama toru kua wānanga ia te apu, a, ma reira ka tino moio i tenei mea te kawemate. Te mea he tikanga Ehara i te mea e, e tawhito tēnei tikanga, nē? Mm, e tika. tikanga whai muri mai te tainga mai a tauiwi. Ai. Engari, uh, ka mōio, ka oki tātou ki ngā akoranga, ngā ma, matauraura o rātou i mua i te tainga mai a Pāke Āki konei. Mm, Pērā ki te āunga, um, me ērā tikanga. Yeah. Engari, ko te ao tēnei, te ao ou, te ao mārama me kī. Mm. Nā reira me mō i o tātou katoa i, i ngā tikanga o nāinei ā te take ka kawea mai e wakaua ki roto mm. i te ware iri ake ki ngā pātū. Mm. Uh, yeah, nā reira, tino wānanga i roto i tēnei kaupapa, uh, te wānanga, yeah. te waka wanaunga, uh, e te i, i tai mai ki te wānanga tuatai i te marama o Āperira, mm. te nuinga, te nuinga o rātou e tau au ki tō rātou marae. Wā mm. tuatahi mo te nuinga. Mm. Nā reira, uh, ka tuituia ko te wanaungatanga, uh, ko te wakapapa anō tērā. Uh, yeah, e ara i te mea ko te mate anake, engari e ora kai roto I te wānanga. Ko ia tēnā, ko ia tēnā. Uh, ko ia tēnā mm. e noa, um, ko te mate me te ora, uh, ka piri tahi. Ka piri tahi. Engari, oh. he tikanga anō tērā o te mate, he tikanga anō tērā o te ora. Uh, he oi anō rā, mehe atu ki a koe. Um, nō reira, he a ngā wakaritenga mā ngā uri, mā ngā wānau e oki mai ana.
Waimarie ko te ao angarau tēnei, nā reira kua iri ake ngā pānui ki te pukamata, he whārangi tō mātou. Nā reira, kei reira ngā kōrero katoa, engari ka tīmata tēnei kaupapa i te tekau karaka i te rā o Roe e tū mai nei. Ko tērā, āpōpō ko te marama o Whiro, nē, Mm-hmm. Ki ko te new moon, nā reira. Te māramataka. Te tīmatanga, yeah. āna, yeah. te tīmatanga o te mārama hou. Me ki ko mm. te, te tau au Māori tērā. Mm. Ā, nā reira, koina te, te tuatahitanga i tīpako i a tēnei wikene kia, kia tū tēnei kaupapa. Ā, nā reira, ā, Tekau karaka i te ata ka tīmata ia, ā, ka tukuna te reo o te marae, ā, ki ngā uri neke atu i te 200 kei te reo e heke mai. Āe, ngā, ngā rēhitatanga 242 kei te, kei te eke mai. Nā reira, me tae tōmua Kia kore e waiho tō waka ki Matariki. Kuitia. Āe, tika tāu. Tika tāu. Engari. 240 uri. Wow.
So, kua rite koutou he wāhi anō mō ngā waka? Ana, ai. We do, Auntie. We, it became really apparent in the last 10 days that we have large numbers of our uri coming home. And so, yeah, we've

Yeah, especially if you don't want to have to walk from Matariki. Ana, tika, tika tāu. Or from uh, Te Aroha, anyway. Or from uh, Aroha to um, Aotea. Aotea. Anyway, Aotea. so uh, it's another marae just down the road. But um, no reira, uh, ko te wā tika, ka tuku te pō iri ki wea rānei.
Ka tū tērā ngā tikanga whakaeke marae ki runga i, āe, ki runga i tō, i te marae ātea, ka hui tahi ngā whānau, ngā uri, ko ngā whakaahua ki mua, ko ngā tūpuna, ngā whakaahua o ngā tūpuna ki mua, ka tukuna te reo karanga E, e mātou, ā, mō te au kāinga, āe, mā ngā kuia, ā, ngā waeine, te reo tuatahi, ā, ka mutu, ka ekengia ki runga i te marae ātea o te toro ki kī o te rua o te moko. Ka pai.
Me te whakaaro ake ko te maha o ngā, ā, o ngā uri, o ngā whānau kua oki mai, He kaitautoko hei tautoko mai i te minenga kua tae mai ki runga i te marae, pērā i ngā Māori Wardens, āhua pērā?
He kaitautoko, nā reira kua tukuna te tono ki te mm. o ngā uri, kia haramai hei, hei warden, hei parking warden. Ana. Reira, kua riro tērā ma e ki iti i o ngā tāne o te, o te apu, uh, mm. and ka mau rātou i ngā hivers uh, oh, yes. jackets.

any needs that our, that our whānau um, may have on the day. Ka pai, ka pai, uh, uh, kua uh, ki ki kātoatea um, era o ngā āhuatanga manaaki tangata, ne? Hmm, ana, koina ko te mea nui an uh, rongonui wānui te a kānei ki tērā āuatanga i ngā tau o muri i au e tipu ana, Koina mm. ko te marae mo te manaakitanga, nā reira uh, kei te ora tonu tērā a uatanga i roto i nae nei i tēnei o ngā, ngā ware. A o koe ware ou, ai, kei mm. reira tonu te manaakitanga, nā reira. Ana. No, kare kore ka, ka rongo i tērā manaakitanga oki. Okay. Ka pai, ka pai. Kāre e taea te wehe atu i te manaakitanga, nē, ki ngā marae katoa. Ka pai, ka pai. Nō reira, kei ika iho mai rā tāua, tā tāua nei kōrero. Heoi anō rā, ko ngā kōrero whakamutunga tāu?
Uh, ai, uh, tēnā pia ko tēnei kupu akiaki ki ngā uri kei te oki mai mm. a te rā o Ronuku e tū mai nei. Uh, whakahokia mai te wairua o ngā mātua tūpuna uh, ki tō rātau pā. Engari mm. kia koe te unga ora, Hoki tinana mai koutou ki te marae. Tēnā koe.
Kua tā, kua tāmi ngā marae, ngā pā katoa uh, i ngā take o te wā. Mm. Ruarua noi o te unga moeo ki te reo e kawe ana i ngā tikanga. Me kī, kua, kua mātao ngā pae kōrero, ngā pae karanga, mm. kei tēnā, kei tēnā o ngā pā uri noa i te, te motu, um, te engari anō, mātau o ngā rua e ne, ai, uh, kei te mātau. Nā reira, me oki wā. ngā uri. Ai, ai me oki ngā uri ki te waka mā ana. Ae tika tāu, tika tāu, ma ana te ware, a, me ngā mātua tūpuna, a koia tāku i tēnei wā, mihi atu ki a koe, whai wā mā mātou a Te Korimako o Taranaki, a ka tuku atu mātou i tēnei kōrero, i tēnei pānui, a, hei mōiotanga, hei māramatanga, mā tātou, a kua tae te wā, ka hoki mai ngā mātua tūpuna, a, ki te ware, o ki te ware, ka menemene mai rātou ki runga i ngā pātū o te ware, koirā te kaupapa tika, koirā te kaupapa iraira, nō reira, kei te mihi atu ki a koutou, heoi anō rā, hei tā rā a Roy, ka kite tāua i a tāua anō, ki runga i tēnei kaupapa, nō reira, Tēnā koutou i te rau i i rau a a, ā, me he atu ki a koutou e wakarongo mai nā, ki tā tāua nei kōrero e pā ana ki te kaupapa, arā, ko te hoki wairua mai. Nō reira, Katrina, tēnā koe.
Tēnā koe, Aunty. Ngā mihi nui.